ke a le dumedisa bakgatlha ba kgafela bana ba sefatana sa moruleng morule o kutegolo bakgatlha babina kgabo e marte matala ke re mo leineng la kgosigolo kgafela bobedi sedibelo bakgatlha um bagaetsho kana le morafe o kgethegileng o tshwannang ke tlotlo yona tlotla e e feletseng e seng e seng tlotla e reketlang gope mme bakgatlhabetso ke fano gompieno yana mo tsatsing le go tlo netefatsa le go supa kampo ka gone go supa tlotlo eo mo go lona ka gore ke ke simolole pele ke ipege ke be ke le abela ka go le neela um tshedimosetso e le yone kitso ya boammaaruri ka ditsa lona merero ya sekgatlha leto le re seleng re le bakgatlha ba kgafela mo boeteledipeleng ba kgosikgolo monga rona kgafelakgafela wa bobedi go tloga ka di-20 di-20 tsa september lwetse ka 2008 jaanong ke re bakgatlhabetsho leeto le it has really been quite a daunting journey to his majesty mo go ene tlhogo ya rona e le ene boko ba rona tota re le bakgatlha boko ba rona le ba lapa la gage e le yone royal family ba ge e se leng lone letsatsi leo la di-twenty le nneng le le monate bakgatlha ba le ba le ko motšhudi ba kgatlha botlhe fela ba kokwane ba kgobokane ka boitumelo mme leeto leo la monga rona lone e le gore ga a sele le simolola fela lone letsatsi le se leng go hulere kgosi kgolo lentswe gobedi Ke tshwanetse ebile ke a tlamiwa ke my conscience mowa wa me gore ke le lemose gore kana leeto la mokgatlha le sa le simolotse kae ka gore a kgatlha um nnete e a baba ebile nnete e o fitlha mo bathong ka ntlha ya gore ya fitlhiwa mme re mo pakeng ya Aquarius. Ga jaana, ge re bua ka nako, the real or original time, re mo transitional time ya from Pisces to Aquarius. So this transition ka boyona, re bua ka dipaka, re bua ka nako, e na le process e e tsalang progress gore e goroge sentle ko e tshwanetseng gore e re ge re now it's mature to be called aquarius e na le progress process e e tlisang ko progressing eo yanong re tlo lefa progress report ya yone that process sentlentle pila-pila bakgatlha jaanong ke ne ke rialo bakgatlha ke re um le ka gakologelwa lona bakgatlha betsho gore dingwao tsa rona re le maaforika ga di tshwane ne ke supa gore kgosikgolo leeto lage la keteledipele le se le tota le simolotse ge se neng rraagwe gote o huleri le simolola jang bakgatlha le simolola jaana yes o ntse a le prepared go tloga tsalong a preperiwa ke sedimo sa bakgatlha le modimo wa bakgatlha lwa gagwe o sala a supile ko badimong tau ya mangana ngwana a mathula go ntseng jalo bakgatlha mo khularong ya monga rona go sekgolo o lentswa bobedi go ne go sena ketsaetsego gotlhelele ga ise tsamaye nne teng gore ka monga rona o ile re ba amang mokgatlha mongwe le mongwe o ne a ntse a itsepila gore kana yaanong go raya gore Moriti wa rona ke kgosi kgolo kgafela kgafela wa bobedi ntle le tšabetsego le go sa tsiye tsope gomo ke molao wa tlholego tlhago ya bakgatlha ba kgafela gomo bakgatlha ke molao ga se mantshamekiswane ga se diketo ga se script ga se art ya motho is an art of god and nature through nature bakgatlha yaanong molao o tlhomamisitswe ga be ga nna le dipaki tse di tsereng karolo paki tseo bakgatlha di ntse di a tshela ka jeno nka dinouta tse di tsereng karolo dipaki tse di neng di tsaya karolo go netefatsa katlego ya tsatsi leo. Bakgatla dibaki tseo nka simolola ka ba neng ba apesa kgosi kgolonkwe mme ke re pele nka simolola ka dipaki ke lefe gore ge ke re ga la simolola letsatsi leo le simolotse tota ka go simolola go ulara kgosi lentswe ke ra jang go ne go na le ditiro duties tse nneng di sa lebagana ope fela ntle le tau ya mangana le ngana monga mophato wa mangana ene kgosi kgolo kgafela wa bobedi tse a di performileng very well tse e seng sephiri bakgatla e nngwe ya tsona e le go itsomela nkwe kgosi kgolo ya bakgatlha ba kgafela kgosi kgolo kgafela kgafela wa bobedi o tse itsomela nkwe a na le ba mo badileng ba bang e le ba mo phatolene nka supa bangwe ba ke ba gakologelwang o mongwe wa bone kampo bangwe ba bone e le bo morwarraage ka bobedi ba tsalwa mmogo naye morena bakgatle kgafela mmogo le morena mmusi kgafela borangwane ba kgosing thotho borangwane ba lapa la bogosi tota-tota morena bakgatle kgafela le morena mmusi kgafela ke bua ka e leng gore they are in the inner cycle ya bogosi ba ba e leng gore re ba bitsa bana ba kgosi ka sekgatlha morena wa kgatlhe o tsela ke kgosi ke ngwana wa kgosi fela jalo le morena mmusi ke bana ba kgosi kgosi kgolo e kile a bo e le ngwana wa kgosi pele e nna kgosi kgolo pele e nna kgosi ya bakgatlha ba kgafela yaanong borangwane ba rona ba lapa la bogosi borangwanago matshego tebele le sedibelo ba ne ba le teng go netefatsa gore katlego eo ya letsomo e nna jaaka tlhago le ngwao di laela ra ba leboga ebile roba ka lengole robile ditlhogo ba kgatlha ba ne ba se nosi ba ne ba na le morena lekoba jaaka a tlwaelegile mokgatlha o etsho um a na le karolo e tona ya e tshamekileng um kampo e a ntseng karolo ya yona mo matshelong a kgosi kgolo lentswe Kgosi Kgolo Kgafela le lapa la bogosi ka kakaretso. O mo nakong ya kajeno e leng Kgosi Ramono Pilang Lentswe. Ee, ba bantsi ba itse ba mo tlwaetse ka Morana Lekoba. Le nna ko mophatong ne re utlwa bidiwa Morana Lekoba. Yaanong go ntseng yalo Bakgatlha le ene ne ke re ke supe nnete Bakgatlha ya golla nnete monate e buiwa ka mokgwa e leng ka teng ga e tokatokiwe ga o ka ka farologanya nnete gotlhelele nnete ke nnete bakgatla morena lekoba o ne a le teng ba ne ba le teng yalo borre ba madingwana um rre mothosa o ne a le teng um borre eh o nneng e le tsala ya kgosikgolo kgafela wa bobedi kampo se ke ka khansela botsala bo o itse nte ke ke e beye sentle ba kgatlha gate um le kgotswa e kgotswa e le maoto mane le fa tlwa le lebile o e leng tsala ya kgosikgolo kgafela tino o na le teng ya ka tsala gore a netefatse katlego ya tsala ya gagwe o na le teng um ba ne ba le teng tlhe ba kgatlha um botlhe ba e leng gore for reference sake le ka ya ko kings the kings journal ke buka ya kgosikgolo kgafela kgafela wa bobedi the kings journal the kings journal e tla le lemosa le gone go lefa thuto ya bammaaruri ka leto leo um eh, kings journal the horses mouth buka eo bakgatlha e e kwadilwe kampo mokwadi wa yone ke kgosi kgolo kgafelakgafela wa bobedi yaanong kgang ya letsomo leo e letse foo bakgatlha e letse foo yaanong letsomo le ntse teng bakgatlha la atlega bakgatla ba phuthagana go tlo amogela kgosi a ise a tlhomifi go nna basupi ba gore nkwe e bonwe ebile e bolailwe ke kgosi mathulwa bakgatla mophato wa monga rona kgosi kgolo lentswa bobedi ba ne ba le teng le bone go netefatsa kamogelo le gore that ritual that very important ritual ya bakgatlha ba kgafela e a diragala go supa gore molao wa tlhago wa tshela wa lemogwa ebile o mo tiriso o ne o dirisiwa bakgatlha le ka jeko tshwanetse o dirisiwa molao o o o bidiwang customary law re remeletse fela go ba kgatla customary law we are customarily based custom customs tsa bakgatla ba kgafela di teng di a itsiwe bakgatla ba di itse melao e meng e tseneng e fge re apesa ya itse le molao wa aforika borwa wa netefatsa mo chapter 12 ya constitution ya south africa ka one molao o wa customary law wa o tlotlomatsa molao molao motheo wa kgatlha wa aforika borwa Oh, this constitution, this constitution of South Africa, o tlotlomatsa ka go netefatsa gore customary law is law mo chapter 12 bakgatla e tentle bakgatla um eh, this law is law buka e ke buka ya molao wa kgatlha ga se buka ya sepe fela a si ba kgatlha chapter 12 it's heading ya re traditional leadership traditional leadership kore bakgatlha go fa re bua ka boeteledipele bo e leng gore tradition ge re bua ka tradition mongwe le motho le motho mongwe le mongwe o tshwanetse a lemoge gore ge re bua traditional leadership e tshwanetse nne di-customs traditional leadership must have its customs so ke lefa le morago la di-custom tsa bakgatla tse e leng gore traditional leadership ya ka e lemogwa ebile e tlotlomatswa ka constitution ya rona it follows suit that Tra those traditional leadership's customary laws are laws. And it, it has been promoted and passed. There are those uh, case laws tse di ko constitutional court tse di promotang ka go netefatsa customary law ya bakgatlha ba kgabela o ka nna ya ko caseng ya mmutipilane versus eh nyalala pilane and the traditional council and others muti pilane e tlo go bolelela pila pila gore constitutional court constitutional court constitutional court ya south africa e tlotlomatsa le gone go tsholetsa molao wa traditional leadership e se ka gore is a favor they are bound by the law and by their duties. They are compelled to do that. And they know. ga se kgang ya gore ba ira molemo for rona o one ba sa bo itirileng nyatle ba le incompetent ge ba ka se dire se constitution e se buang ke ka mo utlwang gote ke constitution ya molao motheo ke rata molao motheo wa south africa thata ga go tla gona fela fo teng foo ka gore ba ga etsho go botlhokwa ka gore bana ba ka jego ga ba itse gore re ba fe kitso e gore this constitution e re referang to yona gore nne teng there's a history very painful one there's a very painful history mme batho ba bangwe ba ba senang kitso ba nagana gore this constitution e simolotse ka 1994 ka ntlha go tlhoka kitso yaanong ke ne ke re ke ba tlhatlhelele constitution e e ntse teng go simolola ka 1996 between 1994 to 1996 re ne re na le interim it was not our constitution as south africa so this constitution e simolotse go nna effective and e simolotse go nna molao ka 1996 go dumalanwa go dumalanwa ga se molao motheo o tshwanang le wa ko botswana o o itseng go nne le tumalano ya one o lebelele from 1994 to 1996 process e kana kana ya di-intellects ya traditional leaders ya ya batho ba re reng ke di-pleni potentiaries di-economists di-politicians bana ba rona huh? ba tlhotlha se sa tlhokagaleng se ka jeno e leng one matshego a rona re itshegeditseng ka sona dipilara tse e leng melao tse re sa tshwannang gore re di fapoge mme re lemoga bakgatla gore ba bangwe ba eta ba dithula and-e go thula pilara e o tlo ka nama yaka ntse re ba bona ba bangwe e le po po ba pharama ba pharama se ka ba nyatsa molao e o seke ba nyatsa molao ka gore molao o o reng ke molao motheo o o ikaegile mo natural justice and there's a force here e bidiwang traditional leadership there's a force mo gare ga constitution ya south africa this force e nngwe e bidiwa humanity botho

by these laws. You are confined to these laws. Ga o iri tsa maikutlo a go ga o iri tsa gore go tsaya ke madi opo kampo o itumetse thata o bo tshela molao molao tau molao tau o kometsa